I Mutsonga a hi Muchangana xewani buti kumbe sesi kwala yingisela ku ri kona xikan'we na ku ku amukela nakambe ka chanele yana ya 015 explore loko ku ri ku wa ku sungula ku hi yingisela kumbe khale u hi yingisela kambe a wu nge se subscribe eh, ku subscribe ka ha ri mahala hi kombela u hi pfuna hi kula hi ku subscribe u tlhela u ba na xitlokwana xexo leswaku u ta kuma vuphakeri bya hina bya ri byi tshwa tshwa tshwa tshwa tshwa tshwa tshwa Ni twa ingaku ni ngo sungula nongonoko lowuwani hi ku yimbelela risimu lera ni ku i ho go a huwele i ho go ya leswi ni fisa ku swona i moya lowu nge le ku hungeni sweswiwani hala ka hina a Limpopo i winter matlala wa yima lava nga na vana va vafana kumbe vo botinyana leswi nge le ku kuleni a hi yiseni vana ka matlala a hi yiseni vana ka matlala loko ku a wu seya na mhaka na malembe ma ngani a hi yeni ka matlala matlala wu nge fi hi wo ndhavuko wa hina lowu hi nga sala na wona lowa ka ra ndhavuko wun'wani handle ka matlala. na tinsimu na tihove na swin'wana na swin'wana leswi hi nga swi tolovela ku ha kula n'wana u ya dyondza ku tiyimela u ya dyondza ku ti ku tiyisela u ya ku swi tiveni ku misava leyiwani swi ta pfa swi tika siku rin'wana ti nga dyangi na mavele njhe so a hi ti dyondziseni ku yisa vana ka matlala va ya dyondza va ku macha macha macha macha macha macha a team be core. Thimba Zwive ri ni nge emahlweni manchanele wa hina vanhu vo tala se ni ta za ni nghenelela ngopfu deep nhlokomhaka ya siku um ya ti hlamusela ni le ka title um ka ka background hi famba hi risimu ra dj mbangi xisori sa ni remix na wena loko u tsakela leswaku risimu ra wena ri tlanga ka background ya nongonoko u nga hi rhumela yona ka whatsapp line ya hina ya 0788399987 hi ndlela leyo u nga kota na ku navetisa migingiriko yin'wana na yin'wana leyi u nga busy yona eka nkarhi lowuwani ku nga va ku ri event ku nga va ku ri project kumbe swin'wana na swin'wana leswi swi Ni nga navetiseka ku la ka channel wa yi rhumela eka yona nambara ya WhatsApp yaleyo hi nga ku nyika yona tanihi title yi vulaka yi ku how much does Makhadzi charge per gig leswi hi burisanaka hi swona namuntlha kusuka ka source leyi nga tshembeka yi bukaka ti-gig. Makhadzi wo endla 60,000 per gig swi tikomba eh ku ri price ya kahle swinene ku ya hi mina ni twa yi affordeka ku langusa impact ya makhadzi a swi nga ni tshembisi so van'wani vo ngo n'wi langutisa va twa nga ku loko u n'wi lava u fane u spend-a vo ma hundred thousand mara hayi lava nge le ka zero one five va swi tiva makhadzi u charger sixty thousand. per gig and then n'wi landzeleleni and then loko mi la ta n'wi buka ma mi budget mali yo fana na yaleyo loko ku ri ku na un'wana wa muyimbeleri u tsakela ku twa ku a nga va a kha a charge mali muni hi gig um u nga ti vonakarisa eka comment section ya video leyiwani u vula leswaku u tsakela leswi hi vona hi vulavula hi mani. U twa ku yena u charger mali muni hi sweswo ya makhadzi yi tshamisi sweswo um kusuka ka source ya ku tshembeka swinene so hi ndlela yaleyo ta tlhela hi hlangana futhi eka vhiki leri taku mi nga rivali mi subscribe mi commenta tlhela mi like video leyiwani ni out.